Jiyek li dûjiyekî bi milyonan mirov tên ser rûê dunyê û diçin. Hin ji wan bê tu pencemor ji nav xwedan û malbatên xwe bar dikin, bê ku çi li dû xwe bihêlin û hin jî tenê navê wan weke navê duwem û piştreyê siyem ji zarok û neviyên wan re dimîne. Hin jî di bîra xelekeke teng de ji kesûkar û nasê xwe ji bo demekê dimînin. Mirovin hene bi çûna wan tu tişt ji mirovahiyê kêm nabe û mirovin hene nebûna wan valahiyeke mezin di jiyana miletekî de dihêle. Hin mirov hene navê wan bi dîroka miletekî ve tê girêdan û derbasbûna salan mîna elmasekê roj bi roj û sal bi sal geştir dibe ji ber ku ew in ew kesê ku jiyana xwe ji bo pirseke girîng terxan kirine Mîna xebatkarê mezin, serkirde Nûriddîn Zaza yê ku wêneya wî bi wî rûyê karîzmatîk di sînga malên kurdperwer de daleqandî bû û navê her û her hatî girêdan bi xebata kurdperweriyê ve. Xebatkar Nûriddîn Zaza damezrîner û serokê yekemîn partî kurdî li Sûriyê bû ku ew jî Partî Demokratî Kurdistan li Sûriyê û ji bo wê yekê Zaza hat zîndankirin û îşkencedan. Di heftê heyvadehan ji sala hezar û neh sed û nozdan de li gundekî li beravên rûbarê Diclê di navbera Amed û Ezîz de ji maleke xanedan ji dayik bûye. Zaza li Beyrûta paytexta Lubnanê xwend û piştî wergirtina fêrnameya zanîngehê berê xwe da Swîsra ta xwendina bilind bi dawî bîne. Komîta Xwendekarên Kurd li Ewropa li gel hejmarek hevalên xwe damezrand û kovara Dengê Kurdistan belav kir. Nameya doktora di zanistiyên perwerdehiyê de sala hezar û neh sed û pêncî û şeş an bi dawî anî û piştre vegeriya Sûriyê. Yekemîn partî kurdî li Sûriyê bi navê Partî Demokratî Kurdistan li Sûriye di sala hezar û neh sed û pêncî û heft an de damezrand û wî bi xwe serokatiya wê partiyê kir ku yekemîn partî kurdî bû li Sûriyê. Nûriddîn Zaza li gel hevalên xwe hatiye girtin ji aliyê desthilatdariya Komara Yekgirtî ya Sûriyê û Misirê di sala hezar û neh sed û şêstî de. Zaza, Xwedan dîplomasiyeke berçav bû di warê danûstandinê de û kesekî bû wêr bû ku karîbû wê dîplomasiya xwe li pêş dadgeheke şofînî bêje dadwerê wê dadgehê çendîn mafê Kurdan tê binpêkirin û daxwaza serbestberdana xwe kir ta karibe wê yekê ji ser miletê xwe rake. û li pêş dadgehê di belgenameya xwe de got ku tevî bûyerên cudahiyê û şofîniyê yên tên cêbijêkirin di gelek aliyên jiyanê de bi gelek awayan lê ez dixwazim ji we re rastiyê eşkere bikim berî nemayîşkirina rastiyan derbarî sedemê sereke yê wan bûyerên ku bi mixabinî ve rû didin ku sedema sereke ew e ku li Herêma Bakur ji Komara Erebî ya Yekgirtî rastiyek heye, ew jî hebûna gelê Kurd e yê ku hîn li ser xaka xwe di çarçoveya Komara ya Erebî Yekgirtî dijî li tenêşt birayên xwe yên Ereb û ew milet xwedan ziman û kultûrê xwe yê taybet e û ew wî zimanî û kulturî diparêze û rij de li ser parastina alavên wî kulturî ji helbest û stiran û muzîkê ku ew jî ne kêmî zimanên derdora xwe ye di ciwaniya xwe de. Di sala hezar û neh sed û şêst û yek ê de Zaza xwe ji bo parleman bijart lê ji ber sextekirina desthilatdariya wî welatî sernekeft û hate girtin û piştî serbestberdanê berê xwe da Lubnanê ku li wir jî hate girtin û dema vegeriya ji bo Sûriyê rejêma BES ya desthilatdar bû û ew girtin û sergonî parêzgeha Swêda ya Sûriyê kirin. Di sala hezar û neh sed û şêst û heft an de berê xwe da Tirkiyê, lê ji ber ku desthilatdariya Tirkiyê jî li girtina wî digeriya, berê xwe da Swîsra û li wî welatî rojê dawî ji jiyana xwe derbas kirin. û li wî welatî ta roja dawî ji jiyana xwe ma. Di sala hezar û neh sed û heştê û du duan de pirtûka jiyana min ya kurdî belav kir. Zaza xêzanek ava kir ku hevjîna wî keçeke swêsrî bû û girîngî dida pirsa kurdî û kurekî wan bi navê Cengo hebû. Di heftê heyvadehan ya sala hezar û neh sed û heştê û heştan de Nûriddîn Zaza koça xwe ya dawî kir û li goristana Lozan ya Swîsrayê bi xakê hat sipartin. Jiyannameya xebatkar Nûriddîn Zaza hat wergêran ji bo her du zimanên erebî û kurdî û hejmarek xwendinên akadîmî li ser wê jiyannameyê hatin kirin. Ji wan jî nameya masterê ku tê de jiyannameya wî hat gengeşekirin, serbarî nameyek doktora li ser karê wî yê wêjeyî dê nivîsîna çîrokan de li Kolêja Wêje li Duhokê li Herêma Kurdistanê. Jiyannameya xebatkar Nûriddîn Zaza ji aliyê nivîskar Xisro Botanî hatibû wergêran. Zaza lehengekî bi wêr bû. Karîbû xebateke siyasî berçav di demeke pir asteng de nîşa bide ku hevjîna wî, nivîskar û rojnamevana Swêsrî Gilbert Faver di vê derbarê de got ku Zaza mêrekî nemûneyî bû Bi hemû wateya gotinê û mîna lehengan di cîhaneke asnizm de jiyan dikir ku kêmtirîn prensîpên mirovahiyê yên resen lê nebûn. Doktor Nûredîn Zaza giringiyeke mezin dida fêrkirina zimanê dayikê û belavkirina zimanê kurdî û di vê derbarê de Zaza digot, Eger hûn naxwazin winda û belav bibin, divê hûn fêrî zimanê xwe bibin. Nemir Nûriddîn Zaza baştirîn nemûne ye ji bo ku kurdperwer wî bişûpînin û jiyannameya wî namek e ji bo her kurdekî xwedan projeyekî netewî ku xwe neçemîne li pêş her bayekî dijmin û nehezên kurdan ji ber ku mirov yek car dimire û hindek caran mirin ji bo pirsekê jiyaneke demdirêjtir e belkû manek her û her dimîne. Şêrîn Kîlo.